Rolex Wasonga, erokamano kuom biro aseneni. Duong' odog ne Yesu, duong' odog ne Yesu. Ndik namo makanyo, ndik namo makanyo miluongo ni Johana auchiel chakre matindo achiel nyaka apar gadek ka ng'ato nitie kanyo ma jandiko nyalo ndikona mondo obed kanyo mapiyo piyo Johana no to kod uh, mumbe mamoko mabiro wacho ma ok abi somo nikech ok abi kawo thuolo mar ji mang'eny. Duong' odog ne Yesu. Mm. Subject madhi wuoye adhi nyiso piyo piyo en gweth, siri mar gweth part 3 siri mar gweth part 3 siri mar gweth en part 3 haleluya apako yesu adong' gi gimoro dakika achiel kata sekend piero auchiel tasoma soma muma tachaka chaka piyo piyo sa achiel gi nus e wang'e sa MC Dennis erokamano jalweny amor kuom neni Nyasaye mondo ogwedhi kibudho injili teko Jehova haleluya duong' odog ne Yesu adwa miyo siri mar gimiluongo ni mar gweth siri mar gweth siri mar gweth mm, siri mar gweth part 3 Ji nyaka gwedhi. Erokamano ne Nyasaye manochwe polo koda piny gi gik manie piny nyaka manie polo manie bwo piny ma ok ne koting'o yamo kod gimoro amora. Agone ni erokamano, erokamano kendo ne warruok ma nochiwo kuom ng'wono warruok ma nochiwo kuom ng'wono ma wuode Yesu Kristo nokelo the salvation that was given to us as a gift through his son Jesus Christ kendo ochako puodho chunywa Nyasaye no baulive osedonjo kanyo Nyasaye nochako puodho chunywa Mm, kopwodho moketowa kare iluongo ni we are justified and sanctified sanctification which is the second work of grace winje kaka gweth go chakore tiende ya gimomiyo nyaka mi ji siri mar gweth en sorry warruok ok inyal wuothe nono ka ok ogwedhi kendo ok inyal wuothe kikia ni kata mana warruok awarano warruok awarano ma jomoko neno ni niketho sa kendo ineno ni nitie en mar gima jomorem mano be gweth kendo en gweth ma ok tim atima ni itime atima itime ne joma nyasaye ong'wononegi warruok miwinjono itime ne joma nyasaye ong'wononegi Mm, the salvation is given to people that are forgiven and the people that uh, get it according to the measure of grace koro warruok gi malich deniso chieng aneni kanyo wasoma nemo mano matin adoma nasomo patne matin kaeto modong' indika ndika inyalo somo sani ma initie muma wacho ratili bang' magi yesu noa nodhi loka nam galili eh, galili ni yaye En e nam Tiberia. Nam Galili no ni en ema ne nam Tiberia. Mm? To oganda maduong' noluwe nikech ne gineno ranyisi manotimo ni ji matuo. Tiende ranyisi luwo bang' Yesu To joma noneno ka Yesu otimo onni gi ranyisi noluwo bang' Yesu. To Yesu koneno ka giluwo bang'e nikech wach gik ma notimogo. To owacho ni gigo ukia, gigo nyalo a ng'eu. Ranyisigi noluw joma oyie. Koro man to ok napuonji. Koro gigo luwe to dhi ogolo gigo to dwoko gi e ng'e joka. Koro ranyisigi koro noluw joma oyie. Mhm. Machielo wacho niya, Yesu noidho e got kendo nobedo piny kuro gi jopuonjrene, to Pasaka, sawo mar jo-Yahudi ne chiegni. Ka Yesu noting'o wang'e, noneno oganda mang'ongo kabiro ire. Nowacho ni Filipo niya, wan wanang'iew makati kanye mondo jogi ocham? ma nowacho kotemego nikech nong'eyo gima en owuon obiro timo. Filipo nodwoke ni makati mar dinari piero ariyo ok rom jogi mondo giduto ginwang' matin tin. Ng'at achiel kuom jopuonjre Andrea omin Simon Petro nowachone niya, rawera moro nitie ka man gi makati abich mag ngano gi rech ariyo to magi nyalo ang'o ni joma ng'eny kama apako nyasaye nyasach nyiseche asewacho nyasaye ok luonga luonga kamano jachwech ok luongi luonga kamano kidwaro mondo eh, ohani malo kidwaro mondo ohani malo chak luwe rode gi joma nogwedho chak luwe rode gi joma nogwedho kiluongo nyinge jogo mane ibrahim isaka jakobo to gi an to gi in kaw rimo niketi mang'eny. Iwinjo? Eh, ah, nikech eh, nasekodi niya ni eh, wuod yawuot joka Jakobo Jakobo wuon nodwa chocho neno koro gik moko dogi kuome to kata kamano embe nogwedho nyithindo nikech ne en kod gi turi koro kar kawo nyithinde ka to ketri kuom ketri kanyo nikech achiel be kuom nyithinde ka mano loso yo achiel kuom nyithinde ka nyithindo apar gariyo ka ma bende gates mag-gi ni malo kocha. Iwacho ni gates ni kocha, gates apar gariyo kuom nyithind joka Jakobo cha. To wan wan gi gate wa mwadonje, gate wa mwadonje mondo wabed joka Jakobo en gate mane Yesu Kristo oaye. Koro gweth iluwo gwetho kawa kawa niya ni ng'ato tho tucha tucha ni bup ni to odonje gweth kendo en ok en pot kata hmm, ji mang'eny kawuono gilemo gilemo to gitimo gambling gitimo gambling e gweth gweth is not gambling gweth is not a guesswork ni alieko wa aliekane eh? abaro muma kama to alieki kayudo kondik marach mano aparach to kayudo kondik maber mano adhigo hapana gweth ok dhi kamano gweth nigi ling'anyne gweth nigi eh, rerune en gi lainine en gi mm, gima mar gold jack e wiye wil kore kaka iluonge eh, iwacho ni ni, ni rif en gi rif gweth ni gi rif mare machalo mar gold ma ok itucha tucha ni itucha tucha winji jakobo uh, eh, abraham isaka jakobo okinyi kabara inalo inanyul bao life yeso pake duogo dogne to gi ng'at moro machielo koro muma wacho niya ni Yesu ne nie got chieng' moro. Adwa ni mondo adhi mapiyo piyo. To kane en e got, to ji nobiro oganda motamore gi nono, to nopuonjo wach. Nopuonjo wach. Gima dwa ni mondo anyisi, machalo mana Yesu onyiso uh, Satan e eh, kor got cha. Mama nodhi kod rapar mar chik aboro matindo adek ka okone ni lokie kuon nikech Yesu nodenyo lok gini eh, lok kitegi mondo olokre kuon Yesu kone ni ondiki Ondiki ni dhano ok nyal bedo mangima ne chiemo kende kata gi kuon kende to obedo mangima koluwore kod weche bende mawuok kuom much Nyasaye. Tiende ni chiemo Yesu ok nogolo e chiemo on the scene kata Nyasaye ok nogolo chiemo on the scene ok nowacho ni chiemo rach to nowache niya hmm? uh, adwa ni winja uh, ah, julbao life no complement ni the food complement food and the word complement each other mm? one cannot happen in the absence of the other emomiyo tiyo ni makmana mm? by every word food is important as well as the word koro gima the word ologo the food ni the food en mar ringruok to the word en mar chuny e ngimani gi ngima mabiro lakini kapod gintie ni pod in e ringruok to nyaka idwar chiemo nyaka idwar gimiluongo nang'owa wach nyasaye wach nyasaye ochung' ne chunyi chiemo ochung' ne ringri ok inyal bedo maber mibed malong'o ka ok ichiem ka koro injili dhi gi chiemo to onge kaka inyalo chiemo ka ok ogwedhi gweth gweth nyaka bi ka in gi wach nyasaye namba one namba two kichiemo ichiemo bende ichamo ma dayat maber nikech wach nyasaye kendi wuon en dayat wach nyasaye kende wuon wuon wuon wuon kapok ikete gimoro machielo en dayat kaka ineno dayat nitie ma samoro ikoni chamo oganda mm, michele eh, eh, cabbages eh, kia green kia ng'owa mago daya te kaka wach nyasaye be mm, ni lam kechiw dhi ram giri okech dhum gi roho maler bed jachiwo bed mago mage dayat mage magere ma ok ineno wach kende kende kende kende nitie gik magere koro yesu kodhi ka mapiyo piyo jolweny to saw gik makoro ji dwa dhi. E loko machielo kata e gospel machielo mopogore gi Johana wacho ni joka nobiro mondo kod Yesu niya, riemb jogi nikech sarach nikech onge kama biro pidhogi kama gibiro dhi ninde onge. Kare ne gikia ne gikia ni ng'ama pedho matres ne dhiang' e thim kod le e thim opogore gi ma gineno ne gikia ni ng'at ma pidho liech kendo pidho nyaka anguro gi gik mamoko ne gin go ka koro kodhi niya riembgi to kodogi niya hmm, what do you have siri mar gweth mar nyasaye chakore gi penj ni to in midwaro nyasaye ogwedhi ni what do you have ang'o ma in go Ang'o ma in go mondo Nyasaye obed Nyasaye manyalo yawo yo? Ang'o ma in go? Kaka Musa ipenjo e dho aora, ang'o ma in go e lweti kanyo? Hmm? Koro what do you have? To ng'ato tugore Philip gini to wacho niya openjo Philip version machielo wacho Filipo ni magi joma chalo gima nochung' ne kwan nochung' ne kwan ma wiye kal ka calculator to sewacho chal ka gima ne komiti mar mar loso chokruok mar means and support committee mar loso chokruok nosebedo piny ka samoro ka yesu pod ne kia magi go kwan magi gike dho aora magi wacho ni kama wachomie onge omiyo ka nopenje yesu nong'eyo muma wacho iwinjo kowach kaja ni nong'eyo omiyo nochoma filipo tine to what do you have to filipo wachone ni hey, jogi ng'eny japuonj kata ka ni jachiwo onge gima inyalo timo negi mak mana ni nitie rawera moro man gi gik moko ka kane adwa ni winji step by step ni kosepenje ni tang'o ma in go to yudi ka oh, joma kwano ok ogolo nikech rawera miwinji wacho ni later on in the day kata ka conversation ne dhi tiwinjo ni joma nochiemo rawera ni nokokwan nikech rowere nokokwan gi mon be to eka gigegi temo miyo ji obedo piny kendo miyo ji chiemo wanyisi siri mar gweth kiyudo to kata ji kiayi ma nyingi onge orodha ma ji ok ong'eyi maber to in gi siri mar gweth nyaka in ibed e program nyasaye kata dino dagi kata dino yie kata nyuolo dagi kata nyuolo yie nikech nyathini otuch gi gima en go modang' nige chokruok ne Kata ng'ato ka dhi e chokruok kama idhiye, nyaka iting' gige siri nikech ikia gima Nyasaye wang' nodwaro. Ikia kaka Nyasaye ma in go marachno emondo iting' idhigo. Nyathini noyudo ka nigi eh, makati to kod rech matin ma ok inyal romo ka koro mon kende gi nyithindo doko kwan to joma chuo kende ma nokwan jogi ne joma bias mok mok berberi kata kawuono waneno gigi nikech nitie joma wuoro ni ging'eyo ka gi control Nyasaye ma ginyalo go kwan gi kaka gihero omiyo ne gikwano mana jogi to joma nochiemo kabisa manolo nyithindo kod mon eh? manolo ma nyithindo kod mon to ok okwan nitie gimomiyo ne ok okwangi mokwongo chik mar piny nowegi oko mon ing'ini ing'ini ng'ama dhako kati romogo Hmm? kata iromo gi ng'ama dhako to gin gi nyathi moro ma wuoyi to po ni iromo kode e bath dala kanyo to ng'ato penji ni kiromna gi jomoko kadhi ka mon gin abich to nyathi moro nitie ma wuoyi kanyo kata ma jahiga adek to ibi koni niya onge joma neno kata kamano aneno mana mon moko to gi nyathi moro ma wuoyi koro e, e kit jo-yahudi hmm? mon ne okwan ka ji ok an mawacho nikech kata mana thuru kata mana joluo ka ineno ka chal ka gima mon ok gikwan nyithindogo be ok gikwan miwinjo ka gigo kata ngero niya akali ka dug rawera tie niya nyathi kapod nyathi ok ong'e ni ora owuoyi kata nyako en kata marie mantie kanyo Thirith kitarianda lilinglo ok odew be ok idew be ok juol wiyi koro nyathini ne ni ka to kare gweth cha gweth ling'any mar gweth noseyude nikech ok onyathi mane dang' ni gik moko ked nono nobire chokruok to gige ne motimo kata ka min gi mane oore bende ne en go koro kidwaro mondo gwedhi nyaka ibed gi gimoro e lweti Iwinja, if you want to get this secret of being blessed, hmm? of blessings, Abrahamic blessings, mondo partake of it, iyude nyaka ibed gi gimoro e lweti kendo kik ikeya ni en gima chalo nade nikech kata dhako moro mane chi liel cha nowacho ni ne en gi hel ariyo to kata ka ne en gi hel ariyo ok ang'e ni mano to value ne sani romo pesadi ni te mane en go in her entire life kor kochi liel kor kok oneni oruma koka yesu be onene kochiwo to be ok odwokone to medo mana pwoye ok ong'e ni odhi chiemo kanye to medo mana pwoye tiende niya gik moko duto ma ng'ato nigo koa moa ni odwaro mondo otokgi te mondo siri mar yudo gigo omed bedo kendo multiplication otimre multiplication tiende niya nyadidi nyadidi nyadidi nyadidi Awinjo ka jomoko wacho kendo jomoko ng'ur ni kowachi niya ni tim gimoro mondo Nyasaye omultiply ni to ni koro kanyo giwacho ni Nyasaye ok nyal timo mano Nyasaye kia kwan ka koro kwan ariyo two times to two ma in you are only human but you can calculate maybe two times two is a four then how do you value how do you devalue how do you demean ikwano Nyasaye nade mako wach ni nyasaye nyalo timo ni multiplication to ng'ato kweri ng'ama wiye rach ma be iye rach ma gige ne ok ton mowacho ni nyasaye ok ti kamano dog ine kiriambo ka koro nyasaye ma nochweyi to en emomiyi gigo to wacho niya ni en omedo nyadidi ogoni nyadidi ka en abich to nyadi par ka en nyadi par to nyadi mia achiel to ka mano nyasaye mowacho ok an ok apuonji puonj mar mayo ji no awuoyo kodi mondo ami siri ma kata keta ogiri timo to wachno mondo obed kodi mondo kata ka chieng' moro koro ikwamo madhiero okwamo kodi weche mowach kuomi onge nikech nyaka ng'ato wuo kuomi nyasepuonji kamano ni mondo wier ng'ama ogwedhi nyaka ng'ato wuo e wiyi gimoro amora migwedho nyaka wuo e wiye iwinja kata kidwaro mondo inyagi ñàkk ringruok ñàkk ng'ato wuo kuomi kata kidwaro mondo inyagi nyak mar tich ng'ato nyaka wuo kuomi kata kidwaro mondo dalani onyagi ng'ato nyaka wuo kuomi to ng'ama wuoyo kuomino owuoyo kuomi kaka wuoro wuore wach nyasaye kendo wuoro malo yesu ka osekone ni nyathi moro ni kato nyathi cha piyo piyo osekele Mm, chal gima ne machiegni nikech iyudo nyathi e ji elufu abich to kod mon mane chalo mana gima ji ne ni kae dhano elufu piero ariyo kata piero ariyo gabich nikech chokruok mar adhara kamano nyithindo tim Italian koka kech be chalo gima ne ni kor gweng'no nyathi ni kanyo gi kore nono gi laka yana yote to denyo to moko be igi odelore to wigi lam lam to ne gibiro kanyo yokre Mm, ging'iyo Yesu ka lwang'ni momoko e chak. To kata kamano, mm, Yesu be nong'iyogi to neno ka gichalo jorombe maonge gi jokwath. To noneno negi ok oruma, noneno negi gima dholuo ok ang'e ni luongo nang'o. And he had compassion. Compassion is not sympathy. Joma ler Yesu opaki. Compassion is not sympathy. Compassion en inbred en gima part of your life abiro lero kanyo abiro biro e nyime kanyo omiyo jomoko machiwo gigegi nikech gin gi- gi sympathy ok yud dwoko nikech sympathy is not godly compassion ema godly be iwinja wach ni amen duong' odog ni yesu apako loch maka jehova koro kosekel nyathicha To kawo makati namba machielo, kosekawo makati no to kod recha to lemo to chako poge and he broke them into pieces he broke them uh, into pieces nong'ingogi noturogi noturogi noturogi noturogi kanacheko kar tur tur tur tur e kaka gik moko are being broken being broken being tayudo niya ni chuny motur ema nyasaye e kwano kaka misango iwinja ni chuny motur e kaka nyasaye kwano kaka misango e kaka in bende mm? kiseneno ka nitie kamoro moningre itiye kod mwanduni nyaki break nyaki chiw gima is breaking your heart Iwinjo ke chuny is broken and totally sold out to reach that person in that particular issue ma en gono. Ka ok chunyi otur mong'injore kidhi romo ne ng'ato chandruoge ok inyal golo ok inyal golo kawuondi to sami neno gi sympathy sami neno kata ka koth go ng'ato ineno kata ka sikul fees chando nyathi moro ineno kata ka dayo moni matek ineno ka nyathi kich moni matek ineno iwinjo ka gweth biro ineno ka wadu moro ni matek tiwinjo ka you heart iwacho ni eh condition mar ng'ano has broken my heart awinjo ka site no ochalo mana sita mm, ochalo mana sita awinjo ka site no ochalo achala sita mikaw sida cha kamari mm, they think they say that no kachuni is broken and jesus broke the bread and the fish mm? kaito goero kamano mm? you must be thankful iwinja siri en gima iyudo matin e lwetino kuongi goero kamano to kisegoero kamano sell it out In love, ok ni sell it for, for money. No, you kaka ikete a point of contact to reach somebody in need. E kaka gino hmm? biro timo gimodwareno kendo Nyasaye nyaka no multiply go. Ng'ato gona ni amen. Apako Yesu. Duong' odogne, duong' gi pak, gi nyalo, gi loyo, gi teko. Odogne Yesu. Weche bilagi to ji ok oheroga ahinya. Weche bilagi to ji ok oheroga ahinya kabisa nikech wach no koro chomo gima dwa golore dhier tir kendo chomo kama koro inyalo gwedhe nyaka nyikwaye nyaka dhok lihunda. weche aina machalo gini kendo kidwaro thurwa ka nasewacho ni weche ang'wen ma dhano mine wach mok bere berie namba achiel en warruok warruok imine wach nyaka joma ne wuon owar tido chako lokore penjo kaka warruok odo kare chano kae to namba ariyo en kaka ng'ato nyalo yudo roho maler iyudo ka gimine wacho iwu kinyi odhiambo kaeto namba machielo en kaka ng'ato nyalo bedo jatich nyasaye jatich nyasaye nade otiyo ne nyasaye kod gigene kanyo be iyudo kimine wach ni ikawo ni joyalo jokwecho ikawo ni joyalogo makoche ikawo ni joyalogo dwa dak e wi mwanduwa ikawo koro kuondego kathaga Namba ang'wen en chang, chang nyal jiema. Hmm? Momiyo nochwad Yesu kendo ne Yesu oloso osiptal maduong' e ng'etne. Weche ang'wen go nitie mana kaka gidhi to wechego kiyudogi gin e misingi mag gweth. Apako Yesu. Koro wawadhi nyime. ok bi chanda ni nikech ang'eyo ni wach mapuonjoni ma wach man gi tiende to kitime kaka wachoni to nyaka nibed ng'ama ogwedhi kaka an nyaka nibed ng'ama ogwedhi kaka ibrahim nyaka nibed ng'ama ogwedhi kaka isaka nyaka nibed ng'ama ogwedhi kaka jakobo nikech ng'ama otimo wechegi owinjo kendo timo mokawo sirigi ochalo ng'ama okawo master key oringogo dhot moro amora onyalo yawo nikech nyasaye ni kode kanyo apako yesu koro Muma wacho niya, nokawo mogingo mowuoyo, kaeto koro owacho ne joka niya, mm, let the men sit down, chwo mondo obed piny mm, Uh, korgi tek mondo obed piny giwe mino weche manono giwinji ko wechegi mag theology giketo side e kata kane pod girango yesu gi mumbe moko kanyo mane ging'eyo maka maka mumbe maka musa gi maka kia kure gibede piny let the man sit down adwa timo gima pok natimo adwa miu siri mar gweth let the man sit down oh i love that can somebody say let them chuomo nobedo

down ok ne en ana sitting down miparo parano it was systematic ne en sitting down with an agenda iwinja nitie kama koro nyaka iriti mine ma kichung' otami to ber piny mondo ine gik ma nyasaye timo nikech kichung' to yesu bochung' mano ok bidhi kichung' to en nyaka obed nofuyo to kigocho gi piny to nyaka bed nochung' to kibedo be nyaka bed nochung' ok inyal chung' to chung' omiyo wacho ni joma piem koda ma yalo to gin be giyalo e chunygi ayalo to gin be giyalo e chunygi to giyalo ma gik ma negative let them sit down mago siri manyiso niya sama nyasaye nie pap koro odwa chako tich nyaka idog piny mondo en e mondo oting're malo kato wacho ni pognauru jogi

Niwinjo ka wer kawacho ni kiting'o malo to ng'ama dido ka piny to ere. Nkiria na badi to ng'ama dido badi no to ere. Sama Nyasaye timo hono e od ng'ato, modwa timo hono kata kin paro ni deko, rude biro. To kata kin paro ni ni deko ni jomoko noyombi, mm, kaw kata gi nyithindo apar dichiel nikech mago be mana gweth mago be mana gweth mobiro Nikiparo, sama iparo ni ideko, miparo ni odhiambo osegik, kaka jogi ne paro ni odhiambo osegik, chiemo kama wanyalo dhi ng'iewe chiemo onge. Jomoko paro ni sama gise kama gigikieno, mm, kama osegik, kama wacho niya, atiyo kanyal nyombo, atiyo kanyal nyuol, kodhiambo mari osechopo, mineno ka koro ok nyalre. Nitie ono, nitiere jakwano, jakondo bula. Iluonge ni ng'ama ong'eyo kwano. Obro timo ni kwano mar multiplication. Makane joma no oyombi kata ne giyombi gi step ariyo kata step adek. Ibiro neno kibiro kalo gi nikech jakwano ni sin jakwano. Mm, ong'e arithmetic, to ong'e geometry, to ong'e kwano ga ina te. Kata gibede kia moko biro ni logarithm kata ni Pythagoras theorem. Kata gi kwano ma cheap ma 1 plus 1. Obiro goye obiro kata odhiambo ma mudho lil jakwanono biro goye awinje jatekono awinje en ok odeki kwande be ok deki nikech jokano wacho ni riemb jogi mondo odhi kwan odeko hmm? kama obiro ng'eyo gini onge kare en be oneno jal mane ochwe yamo kendo nochwe chieng' kendo yesu opaki awinjo teko moro mar ajabu jakodo bula jateko iwinjo sama ne jogi ochako chiemo ne gichiemo maonge ng'ama no complain ne gichiemo ma ng'ama nobedo asa kanya ke nikech mon e jochuogi te nosebedo piny to uh, koro kata ka chik nowacho ni mon mondo opidhgi nyithindo mondo kaw saende ki otimore dade to sama ne chiemo oserumo joma nochoko saende iwacho ni ne gin jopuonjre ka kendo chokgi according to eh, abrahamic blessings emomiyo iwinjo ka kwan odhi mowacho niya ka nochokgi to ne giromo apar gariyo monyiso joote apar gariyo nyasaye kwane ne ok ba ka kwane ne biro chopo biro mako dhogi nono dong ibrahim nonene dong ing'eyo giga piero mia achiel to chiege piero ochiko ochiko dong nineno ka kwan ni ochopo kare en onyalo omo gik ma onge machak bedie kata bed mana niya Mm, ni men man ba dichuo man osegika miluongo ni man pos eh, kuom auman man pos kuom auman miluongo ni menopos nyasaye kwande gala gala ibiro neno kobiro timo gik mamako dhogi nono dhogi noum kata ka ni um kata ka ni doki ngama oh, oh, oh, oh. aneno gima pok naneno milokri ichalo ngama lokri jadeko kar ineno mana bade Aneno mana bade mawer moro wero ni badi naneno ler haleluya badi naneno haleluya haleluya e badi naneno ale gweth ok bi abiya in gang'o odhiambo sani adwaro ni mondo ichak e bedo tayari mondo gima in go mondo gwedhigo kane pok iorone kata mamau pesa moro e dweni nyaka jo chakre kaw sime idwa oro sani mondo wach wach moro ni nyathina ayudo thank you kane pok igwedho pasta ni e sani nyaka nyo piny chakre in ma corona nyo biro ni ikia e yudo gweth iyalo corona ka ng'ama yalo duok yesu mm? to giming'e korona no onge nyasaye osebiro sani yadwa ni ikaw simeno mondo kata in gi siling mia ariyo kata in gi siling piero abich yes gima in go no nyasaye nyaka gwedhigo kioro ne ng'a ioro ne meru ioro ne babau ioro ne jayandi ioro na an be ioro na yesu pake mondo iyud wach moro minyalo gwedhigo odhiambo sani nyathicha nogwedhi ne Donge iwinjo ni kwan oweye oko to rechne to landi. To donge iwinjo ni kwan oweye oko to chiembe to cham gi ji eluf abich gi nyithindo buora to gi mon bende. Nitie gima inyalo timo kata kiling'ling' kata ji kiayi kata ok ging'eyi maber tibiwiji kwani ni nyaka donji akaont maka Nyasaye. Mane madwa weyigo sani ni to ere kaka idwa gwedhi sani? Ere kaka idwa gwedhi sani? Joluo un gi problem mag mag mag gombo mag ich rach. Mm, Jaluo iye rach to ero maiti, orie rach to ero maiti. Ok onyal kalo yo kata dodhi konyi kata bi toko gweyi. Eh, kata kidhi e osiptal e winj man eh ya gino time malit manano eh ya gino time malit manano man gi choringo bil. To ko winja winja ne tho. kowinjo awinja ni tho to biro luwo dach liendno ka sudhe hmm? ma ng'a golo sanduk ng'ani nyaka oikba gi sanduk elufu mia ng'ani nyaka oikbra gi nanga gi sut sudu ng'ani ani machung'e sud elufu piero ang'wen eh, sa midhi ikego nyaka wuoche nyaka ng'ani nohero nohero ginene nohero tero tero nyaka kik dhi maber kata kobed ng'ama dhako iwinjo ke nyak itwang'ne law machalo mar arus kendo otimo arus kosetho to nyako rodo nodwar arus ma jokanisa notamore solone To kotho athoya ni i ni tim jwang ni lawe rus akeno dhi tima rus gi to koso dhi tima rus gi sanduk iwinjo bago timi bago kuong mm? jaluonga ma nyalo ng'iewo ne ng'ato kong'o to pesa mo mi ng'ano kata siling mia achiel mondo odhi ong'iew nego kata nyithindo alot onge mage be ma jomoko donjogo e kanisa ni girach kabisa gi kesiri mag gweth emomiyo moko timo timbe ma

wach moro ma jowuok ni reverse culture nyaka dhako moti ma leke ni nosewuok te ni bende iwinjo kowacho ni ero di na namba no mag reverse call gik mana mana winjo mag digital manene gine ma gino wuoche kiwacho kamano ni ah koro ochalo ng'ama yanyowa no adwa miyi siri mar gweth siri mar gweth chalo niya nyaka ng'ato wachie wach moro maoro maber kuomi kata ka ng'ato biro dak kodi mogo kodi lam mm, iyudo tich we go mna sime ne ocheni mm, nitie ng'ato ka madwaro tich man gi certificate ang' mamoni mondo iyud jotijegi mondo omedre haleluya duogo dog ne yesu kristo jaluo ng'ama nyalo tugore kawo pesa mm, nyaka mar gari mong'iew ne mare mitoka mogaw ne mare ot to min gi to law rego e, kaka mon moko to en gi en gi gik modhuro ma ma kata ka min gi onge gi masin to nyalo nyalo chamo nyalo chamo mogo mondiki na ngowa hmm, ni njogo kata kondike ni kia ngowa iwinjo wachno to wacho ni ha wachande kaka mon moko to kodhi ma ji nitie ma maite nitie to en ema iwinjo dwonde mano to awuoyo awuoya kodi kata ikia siri miyudogo gweth ineno dhakono ema noting'i e ich dwe to chiko to ineno dichuogono hmm? dichuogono be ema nopidhi gi jalo kopuro opuro ne ji driver ema odhi ogora kata odhi beto tiang' kata odhi doyo gi doyo kata odhi go kidi ka maka in ichop kama intieno To ka koro isechopo ni weche mowach kuomi mabeyo onge, osiko oma oma, osiko oma oma godhiambo kama, osiko oma oma. En jomoko mbesene noyudo tuo sikari, en onge na sikari kende mogombo oywago ni sikari ka ng'ama ywago ng'ama otho oywaga ywaga sikari oywaga ywaga oywaga ywaga chai chai kende inyalo dong' ka min tajiri moro matiyo ne nyasaye otamo kong'o to lolo ko kabisa to mondo mondo oket wuon piny gichak gichai mondo omadhi mondo ojier mondo gwethe otame siri mar gweth ema napuonjo kawuono nyaka iyud siri mar gweth siri mar gweth ma kata kileme kanisa iyudo kinyalo lemo kode to nyathi moro koni ni kirwako nanga ni it ebe kinyo dhi ololo nanga no nopiem gi pastane ni kawuono hedonge neno kama tiriol na ni thred na ni lich ohewo mare Nekk ka ci pastor ba nga jox ba kia siri ma nga guet mon ma kia siri ma nga guet nyero mo de pastor gi no rwa kore marach ne rwa ko mitumba ni te no rwa ko la watwanga o kia siri mar guet siri mar guet chalo ni ha ki ne do ka ci pastor ni ni gi lawo matumba ki du king ki du ruja ka po ki twango mari ki twango ne ka po ki twango mari ki twango ne ka po ki ngeo sandak ti ngeo ne Kapok ing'eyo sanda ting'iewo, in we ing'eyo ni in ok inyal tiyo ne ng'ato. Ibiro tiyo ne, itiyo ne ji kata sama ibedo ni itiyo ne ji. Kata nyithindigo, gin mana ji, itiyo ne gi. Chieng' in iywagi kabisa. To kitimo sirigi, to nyithindi biro gik kama winji ma kichoka choka ni, ni, ni mano simb mama. Ah, ah, ah, ok adwar wach ok adwar wach mama ng'e weche ne mama jalamba kiwinji ka nitie kamoro ma nyathi moro luongo min-gi ni jalamba wuon-gi ni jalamba japasta ne ni jalamba mago joma noyudo siri to joma ok noyudo siri min-gi jasike wuon-gi jasike pasta ne jasike dadanga ne jasike ndugu ne jasike en joma beyo monego kele gweth magi jasike yud siri maka Yesu ka Nyasaye apako Nyasaye ng'at motera ire nono ng'ano ng'ama rach ng'ano an ng'ano ng'ano rach ng'ano nogo mama wa kwaneno weri gi wach nogo mama u kineno iting'e gima ne mama u kwaneno momiyo nogoye aye in tim part ni yud siri kaka nyathi ka noyudo siri nyathi ka noyudo siri mano yudo gweth aparo ni nochule pesa ne Mm, de ji elufu abich ok ne nyal chamo gigene moko chule nyathina pa noa ka nodhi bedo tajiri gi jo-israel ma jo-yahudi ma nong'eyo chike musa ok ne jomagi joma ne ni kata kama ka ne jo-farisai ma nong'eyo chike musa pe omiyo ok ne ginyal mayo nyathicha gicha paro nyathicha nomi mwandu moa kacha to gibedo jomwandu walam kodi nyasaye maduong' titim gima nyasaye wacho duong' odong' ne yesu erokamano Mi wang'i mondo alem. Erokamano Ruoth ber. Nyasach gweth, Nyasach muma, Nyasach Israel. Nyasaye mane oyudo piny karach kae to kelo wuode mondo okel warruok. Warruok no noriwo nyaka ogendini joma ne ok ong'eyo Nyasaye mane kia kaka igwedho ji. Ne imiyo ging'eyo. Ne ichako gi Kornelio gi ni e ndalo mag yie. Jehova nwaneno gima notimore. Ah, Nyasaye omiyo aketo ng'ato ka ng'ato e lweti sani. Igwedh mama mane winjo wach cha, igwedh nyako mane winjo wach cha, igwedh dichwo ma winjo wach ka. Kendo Nyasaye gitim gima wacho negi. Ng'ato ka ng'ato kaw sime, ng'ato ka ng'ato kaw yo. Wach moro amora modwa timo go kaka odwa timo in iwuon iseketo roho pi maler kuomgi mondo wuo kodgi mondo gitim gima owinjore. ma kelonegi gweth mane siri nikech ikawo ng'ato wuoyo wi ng'ato ok inyal gwedhe gweth biro kamano kata lemo nyaka gwedhi nyasaye maduong' kata wach manade nyaka wuo korka gweth biro apako nyingi ma nyaka chieng' kuom locho odhiambo sani e nyingi yesu kristo ma ja nazareth amen and amen nyasaye mondo gwedhu watudre sime e yor gweth tudri sime e yor gweth waaye weche mago yo nonogo nagiramogi tudri sime e yor gweth tim gima wachoni e nyingi yesu kristo